makadii zvenyu vana vedzimbabwe makadiko vasikana vasikana vekumvura vasikana vasiri vekumvura vasikana vasikana vanova vana vedzimbabwe vechidiki ndimi wandichatanga nemi nhasi ndichiti makadii henyu muri kwamuri ikoko ndinozviziva kuti mazuva ano muri kushereketa indinoitwa ambuya mavhu chigara mapa nhasi tati tikurukure maringe neraramo inoitwa nevana vasikana vari kukura nevakatokura kare vari kuda kuroorwa nevari kutsvaga kuroorwa neambuya mavhu anobatika pa14207 stonridge waterfalls muharare e, panhamba dzinoti 0773524943 0773524943 ambuya mavhu chigara mapa e, nhasi ndati ndikurukure nemi vasikana kuti a ah, paita hondo paita kakurwisana karipo pakati pekuti vasikana muwane kuroorwa vakomano vachidowo kuroora hondo huru iri kubva kuvakomana vari kuti vasikana hamusina matyira zvachose pasi pano matyira chaiwo hamusisina e, ungave musikana asati amboziva mukomana kureva kuti hausati wamborara nemukomana e, zvinofamba sei muri kutotanga kufambidzana kana kuti makatofambidzana kare hanzi kune hagi imwe yamuri kuitira varume ava vamwe vanenge vari varume vevanhu hagi yacho unosvika womuhaga wombozorora uripo wazorora uripo mukomana uye ari kutochaja mukuchaja kwake ikoko pedze zvaakutoda bonde newe iwewe kana uchinge usina kugadzirira kuti ndo zviripo waakutosangana nazvo nekuti ndiwamupa hagi Negative ne positive zvikangosangana zvakutoreva kutoti magetsi akutotanga kubvira moto. Saka ipapo tiri kuti isu imi vasikana timbodzidzisana kuti mukwanise kuwana kupinda mudzimba musina dambudziko rekuchema chema kuti a ah, inini ambuya ndaane 38 years ini ndaane 40 ini ndatowo mu 50 kuroorwa chaiko kuri kunetsa ndashaya kuziva kuti ndoita sei ndiri kuti ini musakurura bhurukwa muchirara nevarume ava chokwadi chaizvo chinoti bhurukwa rako kurira uchiita weti netsvina chete wogumira ipapo izvi zvekuti unopa hagi mukomana wobva wazororera ipapo womupa kisi wotozororera ipapo iye mukomana achingochaja zvake akateerera next waakuzobatwa zvako wakuti amwa ah, nekuti azokuramba e mukomana wangu akazondiramba akazodini saka ndiri kutozvifambira kuti atidzokerane aiwaka chinoitika ndechekuti chinenge chichinzi chakavanzika chakapfukidza dzimba matenga kana tichiti chakapfukidza dzimba matenga chakapfukidza dzimba iwe pache zvako ipapo ibhurukwa rakafukidza chinoti iwe kuti unzi munhukadzi Ndoo nhengo yacho inonzi mburufazi yesikarudzi yakasikwa naMwari, ichinzi ndoo inokukoshera kuti uichengetedze iwe. Ukasaichengetedza uchiti pese pawasvika wokurura bhurukwa, pese pawasvika wokurura bhurukwa. Bhurukwa tinoziva richikururwa uchiita weti netsvina chete. Ndozvandinoziva ini kuvanasikana vese zvavasati varoorwa. Zvakare wamunoti mukaka uyo, Kutaura chokwadi mukaka uyo ngausangobatwa kana kudzonyongedzwa nemunhu asiri iye. Munhu iyeye anosiya awacha kuwacha chokwadi mukaka iwe kuti wokuwacha kusvikira chokwadi mazamu ese arembera atsikitsira pasi. Makaroorwa here hamuna? Vasikana vazhinji tinoziva kuti kana tisati taroorwa chokwadi munhu anonzi musikana mukomana achiono kuti uyu ndiye musikana anotoona kutoti uyu mukaka wakazvimirira kwawega uyu mukaka wakazvimirira kwawega pakati apa patoita nzira apa nzira iyoyo inotaura kuti handisati ndaziva chinonzi murume kuri kuti ukazoona mazamu emusikana asangana zvino zvakaita ambuya izvi asangana zvino tinoti akasanganiswa nei hausati waziva murume hausati waroorwa hausati wayamwisa mwana saka chii chakaita kuti asangane chakaita kuti arembere kudaro chii rakaonei zamu remwanasikana taakutoziva kuti mai ava vari kutamba nevakomana mwana uyo atamba nevakomana kutaura chokwadi mwana uyo asina matyira ndo zvinozopa kuti vana mai vazhinji varwadziwe nemisana imi vanasikana muchiri pamba zvinoita kuti vana baba vazhinji varwadziwe nemusana zvonzi aiwa pano pamba paita mwana ashereketa musana yedu yarwadzei matyora mai musana matyora baba musana kuinda muchinosangana nevakomana venyu muchidzoka kumba kuna baba namai pachivanhu chedu zvinorwarisa vana mai pachivanhu chedu zvinorwarisa vana baba saka tiri kuti isu vanasikana ngatizvibatei kana muchiziva kuti moda kuroorwa morega kuti tsvakirai kuno ndiwo uri kudya makandinzwa ani ndiwo uri kudya maringa nhungo ndiwo uchadya mafukidza dumbu ndiwo uchadya izvozvo zvese izvo zvinoita kuti iwo wacho usakari baba namai yako vasati vawana chavawana baba namai vanenge vachiti mwana wedu pano musikana havasi kuziva kuti nemumwe mutoti atiwo nemvana yedu yatiri kugara naye pano mwana akasarudza kuzvidyira pfuma yake asingadi kuroorwa nekuda kwako iwe uri kuramba kuzvibata kutaura chokwadi mukanzi endai kuchikoro regai kuinda muchikoro monotiza kuchikoro maakunogara nevarume vazhinji zhinji vasikana vari kuti vakanzi vaende kumayunivhesiti yekunze kwenyika wari kunosvika ikoko vakunogara nevakomana vavo Mai vari kungoti mwana ari kuchikoro iye mwana akatoroorwa kare akugara nemukomana wake kana adzoka kuno kunyika aiwa mwana musikana anenge ari mwana musikana wamai kana adzokera kuya kuchikoro mwana musikana anenge akatoroorwa kare zvaakupa kuti mukomana uya akakujairira agara newe akujairira atamba newe nyama dzako dzadhamba unozoona kuti chokwadi chatinoti magadziko edu aya unozoona magadziko aya aita mvura aita madembwe dembwe angowo maporiji mabota kuti uchaziva kuti ko rakatamba riini kudai iro riri remusikana asati ambopinda muleba asati atombozvara hauchazvinzwisisi kuti uchanowana anokuda zvekuti akurore achange ane mubvunzo kuti ko seusisiri musikana zvakaenda kupi akabvisa pamwe akabvisa mungi usikana u aripi iwe zvaakutanga kukunetsa ini ndopandakazoti zvingatonetse nekuti nhaurwa iyi iri kunetsa iri kupisa mukati mevana chiuyai kuno ndichikupai zvimhandara ndikakupa chimhandara wodzosera umhandara uya pakare ndikakupawo zvanamina wokwanisawo kudzora nyama dzako dzidzokedzane izvozvo zvinoita kuti vana vazhinji muchizofunga kuti tikange tichitambira ku kwambuya aiwa zvese zvatinenge tambobvisa zviya musango zvinodzokera pakare asi ndiri kuti ini regai kuita matambiro iwayo zvinorwadza zvinosiririsa zvinotyisa nekuti kutaura chokwadi isi takangokura tisingazivi kuti varume vanotambwa navo kusvika pakadaro asi vana vanhasi hamusisina matyira wakuwanika nhasi unoiko zvine izvi kuno kumatare kwaita dambudziko rinotyisa chaizvo rokuti vana vasikana vari kutizwa nevarume varume vacho vari kutizirei nyaya yekuti hwani vasikana vacho kugeza hamugoni asi unongoona kuti bhurukwa rarakapfekwa nderiri gumbo rekurudyi nderiri gumbo rekuruboshwe nderiri maabva mumba imomo haana kutsvaira haana kuwacha haatogoni kuwacha haatogoni kuzvigeza haatogoni kana kubika sadza racho haatokwanisi apa ari kuti ndaakuda kuroorwa saka tiri kuti vana mai zve zvakare tiri kukupai basa kudzimba ikoko nevana vasikana kuti dzidzisai vanasikana kugeza torai nguva navo kuvadzidzisa kugeza kuvadzidzisa kuwacha kuvadzidzisa kukwesha manga kugeza mazino avo kukwesha mazino zvese zvatinotarisira kuti mwanasikana pamba anga achiziva vana mai ngatidzisei vana vedu tisave tinozongoti mwana wangu akura akuroorwa zvaari kunoroorwa mamudzidzisa here kuti kwaari kuenda ari kunogara nevanhu vaasina mbokura navo zvaari kuda kunotarisira kunosangana nazvo ikoko ari kuzviziva here kana kuti haasi kuziva next mai vanongoroodza mwana wavo baba votorowo mari mai vachitorowo yavo mari asi mwana azoenda kwaari kuenda ari kunoita masvondo mairi matatu mwana akutodzorwa chikonzero vamwe vanenge vachitoita weti chaiwo kuita weti mumagumbezi akarara mwana uyu wamaroodza kuti mumutsiure kana kuti mumubatsire dambudziko racho mukwanise kuti muone kuti mwana zvaari kuita weti ari pano zvaataa kumuroodza achanoita aa kumberi zvinotinyadzisa hamukwanisi kufamba nevana venyu tiri kuti vana mai kuti mwana aroorwe asvike pakunzi mai magona mwana achata ndimi mai muri kuchengetedza vanasikana munzira dzakanaka vanasikana vanhasi vakuti anongofunga kungobuda kungoenda hanzi ndiri kuenda kushamwari mwari kuti ndiri kuenda kuchikoro mwari kuti ndiri kuenda kucollege mwari kuti ndiri kutomboenda kunoona shamwari dzangu dzandotamba nadzo izvozvo izvo zvaakupa kuti mai vanenge vachingoti hahora itienda havo hahora itienda havo havasi kuziva kuti mwana haasi kuenda kushamwari dzevasikana ari kuenda kushamwari dzevakomana asvika ikoko vazhinji izvozvi vaa nevazukuru vazukuru vangouya mushamwari kuti mwana ari kuenda kushamwari mangwana akuya nepamuviri vamwe munozongoona mwana akutorwadziwa akutogomera mwana wake mumba imomo makatogarisana kudaro achisunga achisunga dumbu rake riya nepamuviri wazhinji vakutonorasa vana vamwe vacho matambudziko atakusangana nawo ndeekurasa kwevana vana vari kunhongwa mumauswa vana vari kunhongwa vakaputirwa vamwe vari kunhongwa mumachemba vamwe vana vari kutozongourayiwa nevamwe vana aona kuti zvandaita izvi hazvina kunaka Zvaakukonzeresa kuti kumajere kuwande vanhu inyaya yenyu vana mai yekusachengetedza vana vasikana. Mwana musikana kana ari pamba ngaapuwe timetable yekuti kana asina kwaari kuenda ngaagare pamba. Kana achibuda mupei nguva yekubuda momupa nguva yekudzoka. Mochimuongorora kuti mwana wenyu zvechokwadi ari right here kana kuti haasi right. Vamwe vana mai mwana unosvika kuita pamiri kubva pamwedzi wekutanga. kusvika pamwedzi wekupedzisira wa9 manzi chaiwo mai vasingambozivi kuti mwana uyu chokwadi chikafu ari kudya here kana kuti kana akadya ari kurutsa here kana kuti akadya ari kurwadziwa nemudumbu here kuti kuratidza kuti mwana azvitakura havanei nazvo chavo kuswera kubasa wodzoka usiku vachibuda usiku vadzoka usiku kuti vawane nguva yekukurukura nevana hapana dambudziko iro raakuzopa kuti vanasikana varoorwe vachitorambwa misha mizhinji yaparara vana vazhinji vari kuramba vana vazhinji vachona zvekuti vavake misha havachavaki misha vazhinji vakapembedza mashave emanjuzu njuzu mupepere kwadziya vadzipembedza kungosvika pamasowe wonzi amai mune njuzu yenyu yamiinayo naizvozvo ndakutoti ndinokugezai kumadziva waakunogezwa uchipembedzwa njuzu njuzu mupeperekwa njuzu mupeperekwa indo inoti iwe unoita vakomana wako 17 iwe uri 1 zvino kana waita vakomana 17 chauri kudai mari une uchingopiwa mari uchispoilwa life yako uchingodihiwo uchifara vamwe vachikutengera mota vamwe vachikutengera dzimba kuti vabereki vavhunzo zvawatenga mota mari waitorepi havavhunzi kuti vavhunzo zvawatenga imba nezera rako iri satamboitenga takadai havavhunzi kuti vadii kungonyarara next unozoona kuti vana vazhinji vaakurwara vaakutorarama vari mumapiritsi vaakutongorwara zvekuti utano hapasisina zvino kana mwana akurwara kudaro chokwadi hatidi kuti titi upenyu hwemwana hwatofa pamusoro pekuti mai havasi kudzidzisa mwana vamwe vana vakafirwa nevabereki havana mai havana baba kungorarama zvekungoti vari kuchengetwa nasekuru mumwe ari kuchengetwa naatete mumwe ari kuinda kwaambuya kunochengetwa naambuya mbuya vacho vana vanenge vasingagoni kuchengetedza vana saka zviri kunokonzeresa kuti vana vachizongoita mombe dzechishanga kungofamba zvaakukonzeresa kuti vana vazvarovo vanavo vari vadiki vasina vanochengetedza nekuti vamwe vana zvezvakare havadi kutsurwa vanachiti a ah, ndinotsurwa namai vasiri vangu ava vasi mai vangu ava ndimainini ava ndivatete ava ndimai guru saka ini handitsurwi namai vasiri vangu vakandizvara asi kutaura chokwadi mangwana vane vachiitira kuti upenyu hwako huve hune gwara uendeke usave munhu anozonyadzisa zvikada kukura kwaunenge waita une uchitambudzika chirorwawo zvakanaka kuti uzororewo nhamu yako yawakasangana nayo kumashure vana havasi kuteerera vana vamazuvana hamuchateereri unoona mwana ane 17 years ane 12 years kutaura chokwadi izvozvi ukaenda pandonapo kuepoeth kuno kuhoplook unoenda pandon unoona vana vane 11 years vakatoforera mukiu yekutsvaga varume mwana ane 11 years ari kutoenda kuchikoro asi unomuona akaforera mwana musikana yekuti wabuda papi unogara namai here unogara nababa unogara nani vana vakazara masango vari kutsvaga varume vachitiwo kumba kune nzara vamwe vakutoita mastreet kids anotozikanwa kuti vane adresi ukaenda kuepwet kuoverspiel kumagreen tank unorwadziwa zvekurwadziwa zviya nekuda kwekuti vana vangozara everywhere vana vasikana muri kuzvitambisa hamuchakoshesa upenyu hamusi kuzvikoshesa varumewo kunozongouya mwadhumhira afaririwo ganda zvino ototora ganda irere naye kumba munhu ajaira uye ane mashava ake njuzu mupeperwa dzinoda rume wakawanda anongonoita masvondo mairi matatu ari mumba akaona kuti chikafu chaanga achidya ari kwake ega semusingu nechikafu chaakudyiswa mumba nemurume ari kunzi ndewandakugara naye hachisi kuenderana naye zvakare afunga kudhakwa doro racho hapana anenge avanzira murume amuroora kuti ine handidhakwe iye shaviriya rekudhakwa rabata unozoona kuti mwana yakutotiza murume uyo akutoenda varume vakutosara vasina vanhu izvozvo zvapa kuti vanasikana vasade kuroorwa kutaura chokwadi vana mai ngatichengetedzei vana vedu imiwo vana chengetedzai hunhu netsika hune magariro edisi vanhu ndati bhurukwa rako kurura uchiita weti netsvina chete kana uri mwana musikana umirire kuroorwa mai vako vadyowo chimanda chimanda chinodyiwa nemwana aroorwa akazara uri musikana akazara kwete musikana akatobviswawo humhandara nemumwe munhu zvinhu zvinorwadza iwo varume hamuchatozivi vasikana vakazara nevasina kuzara maakungopinda chero pamapinda nekuti hamuchazivi marasiswa pfungwa dzenyu nenyaya yevasikana ava kutaura chokwadi ukaona munhu achinge akaforera varume aine 15 years kana kuti aine 11 years andiri kutaura idzi iwo zoti akuda kuroorwa eti 20 years kutaura chokwadi inenge yachembera yakachembera kare yakachembedzwa kare kare zvino kutaura chokwadi vazhinji vanenge vachimwa mapiritsi akasiyana siyana vachibaiwa madhepo avo achidini kuzonoti hake ane wari maroorwa chiizvarai mwana mbereko yaramba naipapo murume akutopedza mari achifambira kuuchikwa kuti tinouchikwa tinouchikwa asi iwo uri kutoziva vazhinji vanobviswa zvibereko havachatauriri munhu amuroora kuti chibereko changu chakabviswa saka izvozvo handisina chibereko kungobvisirwa mari nekuti varume vakudowo makanda vakudowo makanda nemagadzirwa anenge akagadzirwa aya ari kuita kuzorerwa mafuta nekumwirwa mushonga kuti ah, mahips abude magaro acho abude wanikei varoorana chizvarai mwana mumba muite moto hamusina mai chibereko makarasa nekuti chibereko chai chinei chanzi chine mapunduka kana kuti chaita kenza chotobviswa chonoraswa munhu aambotauri kuti chakabviswa kare mbereko hapasisina vamwe vanenge vatobaiwa vabaiwazve madhepo iwaya mbereko hapasisina kuti uchazvara mwana zvaakunetsa vamwe vanenge vachizvimwira mapiritsi avo mbereko hapasisina kuti uchazvara zvaakunonetsa saka ndiri kuti nyaya iyi kutaura chokwadi kufara kwakanaka handisi kukurambidzai kuenda kumabhawa kunofara handisi kukurambidzai kuenda kunoforera varume kana unotoona nzvimbo dzakasiyana siyana chaidzo dzandinofamba ndinoona vanhu vakaforera kuforera ikoko kunoratidza kuti mangwana ukazenge wakuona kuti zera rako harichaiti kuforera wakuda kuroorwa zvibvunze kuti achakuroora chokwadi neunhu hwauinahwo ndiye ani anokugona ndiye ani achagadzirisa unhu hwako akaugona uhwu ndo pamunozoti mamhepo asimuka asimukira papizve inyaya dzeushamwari kutamba mumagroups muchifurirana muchirasa hunhu muchitadza kunzwisisa kuti mai pamba ndo vanowacha ndo vanobika vachitosiya sadza rako richiswa patafura iwe uchinzi waindepi vana vazhinji vaakutoputa zvinodhaka nekumwa zvinodhaka zvekuti mai vanopedzira havachakwanisi kana kutsiurana nemwana wavo mwana akutotsiurana namai kumisidzana kutorovana nemubereki nenyaya yekuti unenge wamwa zvinodhaka waputa zvinodhaka uchafunga uchanzwisisi murume anozokuroora anokutorawo sei kutaura chokwadi ipapo vana mai ngatiedzei nepatinogonesa napo kuti titsuudze vana vaite hunhu vana vasangofamba vachifukura hembe pese pese zvinonyadzisa sei nyika yezimbabwe ine chivanhu ine hunhu netsika nemagariro enyika ino nyika ino ine hunhu vedu wenyika ino yakanaka zvokuti ukatoenda kune dzimwe nyika unokungura kuti dai ndadzokera kunyika yekwangu kudzimbabwe nekunaka kwakaita dzimbabwe ine mutemo wakanaka ine unhu hwakanaka yakasungunuka zvakare asi tiri kuwanika vana vachirasa unhu muno kurasa unhu hwekuti mwana unomuona akamonera gauni riya ari mustreet chokwada akamira mota ikangofulasha malaitsi kudai unoona achifugura hembe kuda haana kana chinhu ipapo vanee vakarindwa nevakomana vanenge vachiitira kuti ava vasikana vakange vatora mari vakomana ndo vanenge ari mabhengi acho anotora mari zvakaoma sei vedu vemunyika yezimbabwe ine unhu hwakadai nyika ino kutaura chokwadi ina mbuya vedu watinoti mbuya nehanda vakanga vasina unhu hwakadaro dai vakanga vaine unhu hwakadaro nyika ino isina kana kumbosungunuka kudai ndiri kuti vana vezimbabwe ngatidzokerei paunhu netsika nemagariro tive vana vanotsiurika vanochengeteka vanogarisika tirege kuchiva vana vanoti izvozvi izvi kutaura chokwadi vakomana vazhinji wari kuchema munhu mufunge ndiri kurwadziwa nevana vakomana wari kurwadziswa watengerwa foni nemukomana inodhura iwe unopa mukomana wako asingashandi hanzi ndo foni yanda kupai nekuti tida kuti tiinde kuwhatsapp nefoni yemumwe munhu iwewe ipapo kutaura chokwadi mukomana we akutengera hauchambomuwatsuriri yakutopiwa mwanzi uyu ndiwo kungodya mari uyu ndowokutoti ndoachazondiroora saka chokwadi handisati ndaona barika rakadaro rekuti vanakomana vatambudzwa nekudyiwa mari nemiwo vakomana vacho mune dambudziko kungoona musikana akapenya penya akageza waakutomufulashira mazimari akutongotora mari akutongoenda Next haachadi kuroorwa. Izvozvo dambudziko riri kwamuri vakomana, dzikamai vana mai ngatipei vana vedu mishonga yekutsitsa hana dzevana vakomana. Vadzikame vasangoti vakangoona vakadzi vachipfuura akutotanga kutobvundisa mabhurukwa zvakuita kuti mwana unoshandira vakadzi musango. uchingobva kupei mukadzi ndiye anotanga apuwa mari apa musikana asati aroorwa ko zvino kana azouya pamusha ukazoishaiwa ndo misha yacho yakupara nokuti unenge wakamuravidza mari wamuravidza mari iye asati apinda mumusha kuti uchikwanisa kuti uchigarisana naye iye akuda mari yakawanda iye yaiona mari hapasisina rudo hapasisina rudo rwapera kurati kune rudo rwemari agape fond of love kozoita fond of love yakazvimirira iri yega ipapo vanakomana ngati pangwarirei chokwadi usatengere musikana chinhu chokuti iwe usati wamuroora wonomufadza mangwana ari kutoenda kune mumwe munhu nechinhu chawamutengera zvakonzeresa kuti vakomana vazhinji vamwe mishonga yekuzviuraya vasikana vazhinji vamwe mishonga yekuzviuraya nekuti kune vakomanawo vanodo vasikana vane mari kana watengerwa imba watengerwa mota watengerwa zvakadii zvinoyevedza zvinoshamisira zvakanaka zvinengei ko uchitendawo kakwazvabva vaakutonodanana nevamwe vakadzi vasina mari uye ane mari ndokungotorera mari achinda kunochengeta asina mari zvino zvaakukonzeresa rufu kuti rwande mukati menyika yezimbabwe andisati ndazviona zvakadaro pasi pano ndaanichikumbirisa kuti vanakomana vezimbabwe ngatiitei unhu tsvaga musikana wako mumwe chetewo mudzidza

zvino tinoti chokwadi pane kuwirirana isaiziva kuti mukomana anobhenda tsoka kushura bhutsu kana riri bhurukwa rinobvaruka wakananga rhodhi uchifamba 17 to 25 kilometers uchifambira musikana musikana kusvika abvuma kana abvuma ozva kuti aiwa chokwadi apa haa uyu ndewangu uyu wandakafambira kudai handina munhu wandakasangana naye murhodhi ndichiinda kwaakanga ari zvino vasikana vamazuva ano ndo vakutopfimba zvevarume wacho kungochonya varume vevanhu kuchonya vakomana kudii kungofamba ma kufamba kuya kwokuti munonyasoona kuti aiwa mai ava havana havo garo kutaura chokwadi asi vari kuzama kuti garo risimukire baba ava asi vari shaiwa zvavo garo racho hapana nokuti kuna vamwe vakadzi vane madhoo wasinowo magaro asi vanozama nepavanogona napo kurimutsa iroro dhoo iroro kuti rionekwe kuti ndidiwe ndiroorwe musi iwoyo wakambozviona kwani wapfimbwa nhasi woroorwa nhasi hakuna bro hakuna wanano yakadaro asi zviri kutoitika muno munyika yezimbabwe handizivi kuti cha makuna kuna api amuri kunditaridza weini muri kuedza kundionesawo chii pasi pano handisati ndazviona zvachose kutaura chokwadi unoona kuti mwana musikana chaiye izvozvi masikati ano ari kufambidzana nemukomana wake wechidiki wezera rake manheru atowo kuforera madhara achipuwa mari vamwe vanosecha madhara acho mumota mavo vachibirwa mari vana baba havasi kuzotaura chokwadi kumba wanoti ndasangana nematsotsi izvo matsotsi hapana ndiwo vanga vakecha vakecha tsotsi mbavha yavabira mari mumota umo ivo vanenge vadhakwa vopuwa mapiritsi aya anodhakiswa vodirwa mudoro muya wokandwa imomo kana piritsi riya rakandwa mudoro muya baba vakangorimwa kudai vadhakwa kusvika mangwana havachazivi vabirwa mari vabirwa mota wabirwa chii wakusara usina kana chinhu vamwe vakutoenda mumba vasina kana hembe ndo lavhu yacho here ndo rudo rwacho here makazviwanepi mafumura nyika kudaro kuti zvaita sei vana vedzimbabwe ndandichikumbira kuti tive vanhu tive vanhu vakabva kuvanhu kuti tinzi vanhu ndo tsika dzedu kuti tinzi tsika dzedu ndo chivanhu chedu chine unhu watakakura tichidzidziswa asi ndiri kuona kutaura chokwadi izvozvi izvozvi ndichitotaura pano kudai baba namai vamwe vari kutorovana murodhi vasina kana kupfeka vangomutsana mumba mavanoroja imomo watoo kurovana kurodhi vasina kana bhurukwa kana pitikoti zvayo kana chii kwatongowo kubandana murodhi vanhu vese vanhu vanoungana vachida kuona mangwana unozonzwa vakusekwa mai zvipi zvamai nhingi takakuonai musina kana bhurukwa zvipi zvababa nhingi takakuonai musina bhurukwa muchirohwa nemukadzi zvakabvepi izvozvo unhu netsika ukangoona kuti mumwe wako ndozvaari gara watongogara watonyarara kuitira kuti tichengetedze hunhu hune tsika nemafambiro nemagariro nemaitiro kuitira kuti kwatiri kubva nekwatiri kuenda manaka edu tirambe tiinawo chokwadi zvakanaka zvinodiwa nemunhu wese asi zvinoshandirwa kuti zvivepo chakanaka unogona uchitorera makore kuti uchiwane asi pawazochiwanira tenda mwari wako nevadzimu vako kuti kwazviri kubvawo mwari wako aramba achikuchengeta vana vedzimbabwe ngatiitei hunhu ndoendazve kunana mai kunana mai vasina kana kuti unoshaya kuziva kuti baba vacho iva vari kurarama sei namai mumba vana mai muri kunyanya kuchenama kuchenama zvekuti murume womumba anoshaya mukana kuchenama kupopota kungotsurwa chinhu chimwe chete matochena bvisai mwana pamba chanzi bvisawo kana iwe mazuva ano kwaane maiko horaiti yekuti unobvisawo napken kana pamba iroro ribvise mai ndima yavo mai vari kudaro baba asi ukazvitarisa kuti baba ndo vakanobvisa mari yekutenga mburufazi kuti ive mba mai makatoroorwa kuti imi muye kuzochengetedza vana vamuchabereka nababa ava neruremekedzo kumurume wako waunogara naye kuremekedza murume wako chinhu chinofadza mwari chinhu chinofadza vadzimu vako kana iye waanofarawo nevadzimu vake vachifara achiona kuti ndiri kuremekedzwa chokwadi sababa wemusha zvino kucharemekedzana hapasisina vana mai vazhinji vaakuta unhu hwavo hwokuti murume achingobuda mumba mai vatiwo panext do vatiwo pamaraini vaakutonga ti kunext ikoko vaakutogezera ikoko vaakutoswera ikoko vaakutopiwa hembe yekuchinja kunext do uku vana vari vega vana vakuira mumatsime izvozvi nguva yekunaya kwemvura vana vari kuira matsime vamwe vari kuira mugodhi vamwe vari kutotsikwa nemota kurodhi mai vari kumaraini vari kuguta vana havana ari kubikira vana vari kutopisana nemvura inopisa pamoto yango siya yagadzikwa mai chapa mai fende chokwadi kana murume akasvika ipapo unoti wanga uripi ipapo zviri kunetsa ngatichengetedzei tsika neunhu uye ngatiroorwei tafunga kuroorwa tisangofunga kumhanya kunoroorwa tisati tafunga misha yacho haizogariki saka ndiri kuti vana mai kune vanobatwa nemashava ekukwindimara vanorota vachidya usiku hwese mukadzi anorota achidya mukadzi anorota achidya nyama usiku hwese hwakasikwa namwari kusvika kuchene zvinoreva kuti mai ivavo vanogara vakakwindimara vachigara vachingokwindimara kuti uti wavatadzirei kuti chii chiri kunetsa pano mashavi ekuroya anenge avagara mashavi ekudyiswa aya anenge avagara mai vaya vanenge vangokwindimara vakati vataure kuchenama ukangoti uvavhunze kana kuvatsura vaakutoridza mhere kuchema saka murume anopedzisira apererwa kuti ezvo inga pana hapagariki mhosva yangu ne varume vazhinji vagarira vana nekuda kuti vana mai vazhinji muri kuchenama kana mukadzi achenama kuda bonde haachadi zvaaramba bonde kuwachi haagoni kugeza haagoni vana vacho kuchengeta pamusha haagoni saka baba vanopedzera wanguwo mombe yechishanga yakungofambawo ichingotsvagawo vamwe asi kutaura chokwadi nhamo ndeyana mai ndimi machapa muri kuko mai fende vanoburitsa murume wavo panze vega mai fende vanoburitsa vana vavo panze vega unopedzera usina kana wana uri kufarira hanzi ndakarambwa nevana vana vangu havachandifariri vana vangu havachava kungotaura nababa wavo i baba baba wavo kune mashava akadaro zvevana baba vanenge vachingokwindimara wokunge vadii vachingokwindimara mumba ivo munoteta besanwa reukwindi ukwindi kuti uti maita zizi here muno maita bere here muno matowokutyisa maita shumba inoruma asi mashavi ngatiedzei nepatinogona napo kuti tikange tichirota tichidya nyama dzevanhu nyama dzaunoti inyama yehupi inyama yemombe aiwa ndedzevanhu ngatiedzei nepandinogona napo kudzivirira mashavi iwayo kuti asatore mukombe ari mumba mako nekuti next murume achakutiza next mukadzi achakutiza next iwe uchasara uri tsvimborume mai vatoenda nekuti vanenge vanetewo nemabasa ako iwayo ndipewo mari yekutengawo kana chingwa pano hanzi bikai chimodho ndipewo mari yekutengawo nyama idai motenga machangisi kutaura chokwadi mai vanenge vachinodyira nyama kumaraini vana ndoo vemachangisi nemi baba baba vanenge vachibva vadya sadza ravo murodhi rakachipa mazuva ano dollar for two two mapisika vanhu vakutodya sadza ravo murodhi imomo ane saka kukaurisana ikoko kuri kupa kuti misha iparare vana mai ngatikweshei mazino vana mai ngatizizei kugeza tisati isu kana tichinge tiri kumazuva edu tongokanda mapedhi pese pese kotoni pese pese zvibhurukwa zvoonyanidzwa pasi pepiro pasi pemametres unoona zvichira zvinonhuhwa mumba muchinhuhwa fishi kunhuhwa tsvina ngatiedzei kugeza tichiita smati tichikorobha mumba muchichairwa tisatsvaire pamberi apa nekuti murume mumwe musi unodonhedzera foni kuseri kwekichen unit unopusha kichen unoona marara akazara ikoko zvingwa zvii zvese matosiiwa uchapa uchapa usagona kubata vana vako zvakanaka vana vanofuma vachingoyanura magumbezi vachinokanda pawaya ane weti asingawachwi kuita mwedzi miiri magumbezi achinokandwa vanobatwa ende orumwa honye honye dzobuda mukati mevana nenyaya yeuchapa muri kuswera muchiite vakadzi vanhasi havachadi kana kurima havachadi kana kudini kana chemaoko chaunogona kuita hapana mumwe akatobva atengesa madomasi anobva atomukira forokuroko unozomuona mumba manheru nateni and handiri kumusika achitengesa madomasi asi wakatoroorwa ko zvino baba wacho vakaroorwa uyo achibikirwa nani hanzi kumba kunenge kuina sisi webasa sisi webasa watotora murume iwe wakutotanga kuchema mamhepo andisimukira chakati chazodai pano pakazenge pakazoti muri kutaurisa nekurwa nevarume murume harohwi murume chikwama chemari mukadzi harohwi mukadzi ikeke rinoera saka tinoti isu garisanai zvakanaka chikwama chemari nekeke kuti rivepo keke ratotengwa nemari kuti chikwama chemari chivepo chandoo chanotenga keke saka ngatiwiriranei togarisana munzira dzakanaka tichirezvana tichikurukurirana tichionesana pane zviri kunetsa munzira dzakanaka baba musingakwindi mari musingangokwachuri mazwi mai musingakwachuriwo mazwi ndo panozobva kuzoti bonde racho raapo mai vakurova magwiriri bonde raapo mai baba vakurovawo ngonono dzavo hapasisina chinhu mbamuya kutaura chokwadi pane pakatooma ipapo ndiri kuti aiwa sarai zvenyu mune zvakanaka vana vedzimbabwe asi muchigadzirisa zvandataura izvi hapwa dzedu ngadzigerwei ndebvu idzo tichigera vhudzi rese sora rese parinomera pamunhu ngarigerwe tisanhuhwa vedu wee hatidi zvikotora mukati memba chikotora chebhutsu chikotora chehapwa chikotora chemukanwa chikotora che vedu wee mburuvazi iri kunhuhwa iwe kuita chikotora nenyaya yekusageza imimi muchingoti hanzi yee ndakazosi kumeso ndokwaiswa face powder black or paul aiwa kune kwakanaka matsiye aya anenge aisirwa aiwa hapana chakaipa asi chikotora chinobuda mukanwa unopererwa kuti musikana wangu here nemanakiro akaita achinhuwa mukanwa zvinochisa colgate yachipa toothbrush yakachipa kana wivhi yegore rakapera nanhasi iri momusoro mvura iri kungonaya achinoiomesa mvura ichinaya ichiiomesa mukomana kuti angonhuwidza kuda chikotora chani ngatiedzei nepatinogona napo tisazoti mamhepo ari kusimuka hongu mashave emadzitete ariko mashave emadzimbuya ariko akafa asina misha yaingofamba mumabhawa anotopfeka imi vazukuru vacho kuitira kuti dzinza rinzi rine nhoroondo asi ndiri kuti zvirambe izvo Mukwanisi wokuita vakadzi vanopindawo mumba vachinogara muchirambo wokungoshandiswa nevarume vanongouya vachikushandisa dollar for two ine batsirei uchipuhwa chirwere chekuti hachizorapiki wapuwa dollar for two zvinobatsirei ivai vanhu vanozvichengetedza muchizvibata muchiramba kuomera ramba kura bhurugwe rako kurira uchiita weti yako netsvina kana wari musikana zvibate uroorwa wakasvika ramba kusangana nemunhu anonzi murume kana asina kubvisira mari ramba ramba kudya mari yake nekuti mukudya mari yake hanzi zvinoripirwa nemburufazi wakamboona mari yedhiringi 50 cents dhiringi zvoripirwa nemburufazi inodhura kudaro kugeza inodhura kuchenesa kudaro hazviiti ndiri kuti vana vedzimbabwe please ndapota chengetedzai goridhe riri pakati pemakumbo enyu vakadzi ndatenda zvangu maita henyu nekundinzwawo tosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera